a special event coming up. Nyakoromoga Juan, ma en Sime Kenya. Kamoro amora ma intie, wakwayi mondo mi imed neno Chuny Onagi TV nikech ma en adundo jaluo. Kama chuny jaluo yueyogo en mana chuny onagi TV. Kamoro amora ma intie, follow them, like, share programs maggi nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare mag gero ogandawa kendo ting'o ogandawa mag joluo. Omiyo kamoro amora ma intie, wamed neno chuny onagi TV nikech ma e adundo jaluo. Ero uru kamano.

Hera ema puonje, mani hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama ni e love ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera love yiero kende, oyiero toto jaber. Hai nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo Madisco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama

Yokanyanam, ma en chuny Onagi TV, kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu Queen existing. Watiyo tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, to gi mamoko. To magi duto iyudo mane chuny onagi tv chuny onagi tv adundo joluo warwakou jokanyanam duto chuny onagi tv adundo jaluo gi nyinge ne iluonga ni sospita obungu owich an president mar sufuria revolution movement kenya Kawuono ni wantiere chuny onagi TV kendo wakwayou oganda duto te kamoro amora ma untie. Ma e kama dundo wayueyo godo kaka oganda jokanyanamo. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luwo kitwa gi timbewa. Ma en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa, mae adundo mar jaluo, mae adundowa, mae dalawa, mae kamonagi nitie. Warwako uduto ubed thuolo. Thumbe manyasani, oangla, ajawa, thumbe duto te igoyo ka e yo mowinjore. Josiasa imiyo thuolo, wacho dwachgi, wacho pachgi, nyiso kaka piny onego bed ni ringo. Ipuonjowa kaka luwo kitgi gi timbegi onego bed ni bedo, mine omi thuolo mar wacho dwachgi kaachiel gi kaka onego bed ni giriembo wechegi e communities mawa. Nyithindo matindo miluongo ni boy child kaachiel gi girl child bende omi ratichgi. Jodongo nigi nafas margi mar wacho wechegi e abila. Dongruok duto te, mae kama dongruok nitie. Biuru e chuny onagi, biuru wabeduru e adundo marwa kaka onagi.

Koro Musa mane owero kiwinjo kowacho ni adonjo peni joyues noywa kadiera oguche janakat ng'ama long'o sana bende omini edi festa gi tambo bende Tom Juma mago osiepe Musa madongo mage mane okele US. Onagi TV e girwa masani mwadwa promote. Koro jothurwa te donjuru e Onagi TV, ubo winjo ngolo mag jowa mag Musa Juma mag everybody ma playwa e Luolan. Winjo Onagi TV e adundo jaluo sani. Koro adundo wakae ndiye ma mondo waritre.
Ineno chuny Onagi TV.

Ripota wetu Okumu huko Midian ana maelezo sahihi. Erokamano nyikwa Ramogi Ajwang', ma en lendo manyien koa gweng' mar Bungoma. Jaduong' moro maluongore ni Yesu e gwenge mag Bungoma kucho nyoro gotieno noringo kimbi kimbi kendo noringo moda muonyo lake bang' ka jogweng' nowuok kumbi e Good Friday motieno kendo ne gidhi mondo mi gigure ne giting'o tonge bero tonge runge nyaka kite nyaka musmal inja apar gariyo nyaka msalaba Jaduong' wachore ni noringo ma ka noluwe e Google search iyudo ka jaduong' noringo at a distance of 1 million kilometers. Iwacho ni within one hour jaduong' noringo mokawo that distance omiyo nomako dhog ji nyowuoyo. Dhano wacho ni jaduong' noringo kendo jaduong' oro kwayo kowacho ni jokanyanam kendo nokwayo ni jokanyanam kuyie to kik ugure Good Friday ni to gure e Good Friday mabiro. To nowacho mano nikech owacho ni wuon-gi noore gigo mang'eny mondo obi otimnu e piny kae to pok ochopo kata achiel kende. Owacho ni odhi chako nungu change water into wine kendo kobiro mo pok owacho ni pok ochielo kata mana Lazaro kendo owacho ni pod obiro chielo nyaka Bartimeo pod obiro chango. To jaduong' wacho moloyo ni nyaka ji pok ochwad e kanisa. Jaduong' wacho ni ondinigo duto mane Yesu otimo, en bende nyaka koro otim nikech en be en Yesu wuod Nyasaye. Jaduong' to anyuolage to wacho kendo giywak kendo gikwayo ni kuyie to ukonygi e gi lamo. Nikech wuodgino chal ma wiye obiro marach, nikech kinde duto pok gineno Yesu man kod min ode. Kendo giwacho ni nyaka gisani min od Yesuno ni kod ich kendo en gi ich nyaka sama owuoye kodi ni kendo koro anywolage to ywak ni kuye to kwanye kod lamo nikech wuodgi ochomo kama raja chien odonjo kuome mar miriambo kod tuo gi nying yesu anywola gweng' to pod oramo kendo giwacho ni nyaka to gigure ma kata kata good friday osekalo to gibiro kata mana gure easter monday eruru kamano ma en ripota mar okumu comedian kidhi e youtube kanyo eko okumu comedian osekur gi ring'o mrap jalasulem sani ke e maskini mwenyewe ahero masivne kwanananga makasungudo kumu Osepun gi ring'o.
Warakni machiegni kendo e kidieny mar ariyo mar budho makare. Mana kaka ne wasenyisi ni wan gi wendowa ma kawuono niendi ma bende en comedian. En jalno ero ma jamiji nyiero. Pod an matayi kaendi iluonga ni Lorin Obonyo. Kendo kik idhi mabor nikech wendowa osemolo kaendi kachiel kachiel wadhi go kode mbaka mondo wang'e history mare mar bedo uh, jalno ero mamiyo ji nyiero kata bedo comedian e eh, pinywa mar Kenya ka indie. Ang' walos kode kasto ang' nomiwa history mare kaka chalo. Wamedo mana paro ni ma endie en chuny Onagi TV adundo jaluo. Wendwa ma kawuono yes.
itimo maber kuom chopo ka indie kendo wagoyo ni erokamano. Iwuotho maber? Awuotho maber seriously kendo mm. saidi. Onge chachni moro amora mobede ndara kanyo sama ibiro. Ah, onge an kaserwako kanzu an ng'at Kristo. Kabiro malaikni ni koni malaika ni koni. Koro abiro nyaka abiro gi malaikni. Eh. eh.
Nikech aneno kidonjo kisutori to koro chak irwako irwako nanga moro mopogre kendo. Eh, ok in yango penja gini. Aha. Ji osepenja gini kata mang'eny. Ehe, koro Ah, wewe mokwongo, wewe mokwongo nikech wenda ni wadhi adhiya mos donge? Kamano. Eh, mano ne pod watimo mana intro matin. Kamano. Donge?
Koro ang' ni ifulnwa nyingi, Ewa. ang' ni ifulnwa nyingi kasto inyiswa gwengego eko ma iaye ka ichopo kaendi. eh. Mm, kamera cho. Oh, okay. Ero eh. kamano eko jo eh. nyigora mga jwang mm. chunyu nagi. Mm. Mokwongo an eh, nyinga mar Mpesa mm. en Charles Ochingo Kumu. Mm. Ji mang'eny luonga osiepun gi ring'o. Mm -hmm. Eke e jami ji nyero. Mm -hmm. Koka pare ni an e jakano achiel kene modong' ka tek to leny e kind jokano matar. Makiyudo jakano machielo maleny to mano mobi godo. Koro an to bi koda. Mano bi kodi. An anyar kano.
Anyar kano. Mano bi Gitiende, kodi. gitiende mok kata nobi godo. Anyar kano ma to onge mana wach. Wacho ni koro in uh, nying mar okumi comedian. Ere Yeah. kaka wa nyingni nobiro? Okay, nyini obiro e yo ma simple ahinya. Kata an gine ko mako dhoga ni. Obako dhoga gi sa- nyaka gi sani. Dho nobiro e yo mayot. Okumu is my father. Koro comedian to mano tich matiyo. Mm. Koro ap- na prefer mar tiyo gi nying wuonwa. Eh, kech gini en gimoro ma biro konya nyaka mbele mm. Jiem- ng'at moro amora mopoko luo tonda be obiro chiemo gi nyingano Eh, okay yeah. koro emane kuma nying mar okumu the comedian nobiro mano to wach mar kuon gi ring'o ni kun gi ring'o en ni no ambe ng'at ema nofwenyona ni kae ahero kun gi ring'o saidi kendo an minana ni kata in mana gi gopa pesadi Ehe. to kimiya kun gi ring'o to ang' nawuogi bok ang' napenji pesano ang' nadhi adhiya nyaka next day Eh, okay Onge wach, onge wach. Adwa mondo anyis jopiny ni lek mar bedo jami ji nyiero kata comedian nochakre nade? Okay, mokwongo kapok abedo gi lek ne an ma ta- ma gima nonyuola godo ma kata mane pod ane i mamawa ma gima no- ne an e ich an en gimoro mane ni- no- kaka ne nyasaye ong'eyo eh, ng'ane ne kaka nyasaye nong'eyo Oh, iluongo nade ma nyasaye nong'e ka nie ichni mm -hmm. jeremia mm -hmm. koro an bende mm -hmm. nyasaye nochana gini ka pod an e ich uh -huh. mobi abira kamano mm -hmm. ma poka koro abedo comedian koro ma kaka an ni koro uh -huh. sani uh -huh. eh. koro en mana gima nonyuoligo en talent eh. en talent eh. uh -huh. yeah. mana kaka iwachoga ni ichaka chaka nikech ing'e ni gimoro kidwa chako kapok ichako to kibing'eyo okay, koro nyaka ichaki Yeah. Eh, mm. eh, eh, eh, to en gima ber ni en gima isehamwa ni mondo itim yeah. to bende nitiere jogo eko ma digomb ni at least iti godo e industry ni eri okay an to kaluwore gi lek pok tachopo mm. but an gi lek maduong' ahinya mm -hmm. to kapod achopo lekno kata kachopo but lekno mm -hmm. to abro, abro ndiko ng'ata ng'ata man gi lek moro amora mar miyo ji nyiero kata mm -hmm. talent moro amora Chiegni Kenya msima sana sana onagi to kura bro hero saidi. Mm -hmm. Eh. Mm -hmm.
Sani to videos adi misegolo? Uh, videos masegolo ng'eny pok takwanogi nikech mm. ayud mang'ini kaka ng'a pod i ground mm -hmm. pod waonge gi know-how mm -hmm. inyalo bedo ni go joke kendi mm -hmm. an be in fact an uh, video video nachako nyaka record gi saa ang'eyo ni dhi wena wuondi mm -hmm. an achako nyaka record gi saa kapok pod ok anyala kod simu eh, en saa mm.
okay like eh, simu machalo saa en simu ma king'iyo to kipo kinde gi saa pogo pogo tek eh koro mm. videos asegolo mm-hmm, mm-hmm. mang'eny mantie accounts moko ma jomoko jogo oseblock osedhi godo gi videos go oselalala kamano videos mm-hmm. asegolo ma kachako ma kochak nakwano sani mm. ni ne an gi nyalo mar kwanogi to ok wadhi wuok ka sani mm. eh. nitie achiel moro ma ing'e ni sama isegolo videos mana kaka eh. jathumbe nyalo golo videos mang'eny Eh. nyalo golo thumbe mang'eny to nitie achiel moro kata ariyo manyalo gole oko koro eh. mondo mi ichop ka endi nitie video moro achiel ma maybe producer wa ne chon ometo ni eh, eh ngani nyaka kelo bed wendo wa kawuono koro video mane mane ogoli oko sana sana okay mm.
like uh, ka nang'iyo ka mm. feel yani kaluwore kaka nang'iyo gi kiching'e ni ng'ato ng'ato ng'e gire mm. yak moko chunye ni mwande nitie mm. video na moro mano chako gula oko mm. mano miyo followers eh, ne nagoye kane ni anja puonj Kiswahili mm -hmm. Koro ka japuonj Kiswahili to gochna na apply tij japuonj mar Kiswahili mm -hmm. from la, Lang'o. Uh -huh. Koro kose gochna from Lang'o mm -hmm. to koro Kiswahili mana mako godo mana awuoyo godo kode mm -hmm. nobedo mafani nikech naketho Kiswahili nyowuoyo. Koro an japuonj mar Kiswahili apply mm -hmm. to koro gochna ni okay in ema ne apply job. Mm -hmm. In ng'ane ng'ane ni mm -hmm. koro kaka na

Koro ema nochuno ni idhi golo video cha. Koro nagolo video no, mhm. nok ang'eyo ni kara nyalo ketho Kiswahili red cha. Koro kanyo ema nofwenyona, omiyo nagolo naketho Kiswahili pier gi pier wadgi pier wadgi. Mm. To mano odhi maber to ng'ato nyisa ni wuod omera mm. to ema ne ketho English. Mhm. Kachako aketho English, mhm. kendo achako ayudo ka kethe moingo kata Kiswahili. Mm. Adhi kamano. Ah, omiyo koro bang' mano eko, koro nitie kaka ng'e ni like koro comments mag ji, kiseketo video ni mondo odhi viral, koro comments mag ji miyo chak medi idea. Wacho ni, oh, koro nomiyo koro akama out koro awera gi Kiswahili gi English nikech koro content norumo e mago ego mm. koro achako manyo oko achako fwaro fwaro koro nang'iyo gik madhi viral ta kalaso godo nini kaka diere kiasa kaola gini nago video be ne gidhi mamit eh mm-hmm. mm.
koro ing'e ni vijende mang'eny donjo gik mopogore opogore eh. jomoko bedo jothum mm. eh, ing'eni ma to koro okay, bedo jakome bedo comedian nyalo bedo side hustle nyalo bedo ang'o donge yeah. nikech iyudo ka nitie jogo eko mosomo modhi nyaka e mbalariany lakini pod gin gi side hustle jobs mogo ma gitimo kando kando mm. nyalo bedo comedian nyalo bedo kata mana musician ang'o gi mopogore opogore koro eh, ere ang'o miyo ne iyiero bedo like comedian ja, jalno mamiyo ji nyiero okay. kopogore gi gigo eko mamoko Okay, um, nokayiere, noyierore na. Kichal mina nakabedo kani. Hey. Eh. An gi talents, an gi talents adek. Uh-huh. To ayudo ka mar miyo ji nyiero ni mm. en percentage ni malo. Kech an mokwongo aya dhong, nasomo atimoga boxing chon. Igo ji adhong. Natimoga. Pok to nago ng'ato. Yaani pok okawa. Ok ni nokawa nokawa na kia. Eh. Wit na ng'eny. Masa di ng'ato kobiro iri gi ng'eny ng'eny tigoyo ma serious. Sasa ento beto ruenya but uh. Ah. even talent mara. Uh -huh. wer ni rapping ni bende asent mara oyie na rap mhm. koro asetega temo kata record rapping moko mathis kanye ko comedy iluongo ni music comedy mhm. be aneno wa kago mamit be ok ane ka gidhi marach eh, yeah Mano emomiyo niyiero komedi kopogre gi moko mamoko kande. Um, uh. Komedi koro nogik wacho ni koro uh. wawayier gini. Nikech mm. an onge gimoro ma anyalo timo ma ng'ato ok onyiero. Mm. kata ka dhi liel tida kata mana chwada kech uh -huh. katimo gimoro atimo ka an serious adier atemo mm. bedo serious to mm. nyere nyere mm. koro acho ni bwana mm. wachim gi gini mm. Eh.
onge matek uh, producer mar wang' e ketno achiel kuom videos go eko ma bende isegolo okay. mondo jopiny bende one kasto wang' waduog wadhi mbele gi penjowa thank you mm.

Mago endo en achiel kuom uh, uh, videos ma bende comedian Okumu the comedian osegolo kanyo ero yeah. kendo gin videos go eko ma bende king'iyo kata kirango gi maber ok dikos ma ok inyiero ok ikos ma ok inyiero mm, mm. mm. Gima adwa napenji kendo. Mm. Uh, gin kuonde machal nade ma ishoot ga videos gi koso inichiwo achiwa to ni kawuono adhi mana shoot video kuma chal kama indie bende nitie gi special places ma ni kawuono ni kae kuma dhi shoot video na okay mm, kana chako mm. thothne ahero ga shoot videos kenda thothne mm. koro Akitiyoga gi simu ka achake. Koro iyudo ka Oh, pod itiyo gi simu like ionge kamera moro ma mani Eh. picha. Okay. Koro mano kaka mara Eh. kech ng'eni kichaki kawo idhi kawo aya kamera ndidisi idhi ng'iyo Yeah. gino kaka baden Ah. igolo chunyi e time Ma mano Koro ang- wacho- mano ang' wabiye Eh. kaka chiedh nade mikalo e donge. Kam- eh, Ehe, kamano. ehe. koro Mm. shooting shoot wa shoot gande nitie jomoko be jaluonga Okay. wayadhiga kuonde go eko wa shoot kamano kamano but mostly maketo ga chana gi kuonde ga go en ga ma agoga gi simu Eh. Okay. Yeah.
Koro igo gi simu like kuonde machalo nade magawa, kose ndara, koso kuonde okay. machalo nade. Kaka wachi wawa wachi ni ya eh. like kuonde machalo nade misegole videos ki machalo nade. Okay.
Mm. Um, koro luwore gi content. Eh. Gima content owacho. Uh -huh. Ka kuna leku ni mm. adago content mar ajuoga. to eh, tadhi en yang mm -hmm. kata bungu kamoro. Mm -hmm. To Eh, thothne ajago iga e dhot nikech mhm. thothne nyasaye oronaga mana dhot ki nyasaye be chal mosefwenyo ni mhm. jamani ok nyal afford dhi kata naga tito mhm. kule koro dhot kanyo ema pok omiya mana mag dhot go lil thothne agoga e dhot but achiel achiel moko bogo oko moko wago mambo lewo gini kuonde ka wasegoche katito eh, moko to wago kuonde mabocho bocho but maga kenda to nyasaye miyaga mana mag dhot eh.
okay ing'eyo ni sama inyalo chakoga gimoro to inyalo chako gimoro to maybe nitie osiepe ma ok sapoti eh. nitie jogo eko ma bende wacho ni koro ng'ani to eh, ng'ani eh. to koro timo ang'o gi eh. eki eh. gima otimono bende ok bi dhi ko ok bi dhi godo mbele adwa ni wachnwa ka indie be nitie jogo eko ma bende osemako badi e wachni eri okay mm, mm.
ng'ama osemako bada mm. to ok dang' ariambi podi mm -hmm. nyasaye mosebedo ka mako bade mm. eh, obong'o nyaka laga ngire wang'o obong'o nyaka obong'o nyaka laga jamani eh jamana eh, jamana mm. osemako bade maka kitimo nende eh. to anyalo timo nende mm. gigi ter mosebedo ko mako bada mm -hmm. eh to gi pesa mowuok ofuka mm. eh. eh okay onge wach to achiedh nade mia bende ikale mabe isebedo kikale nyaka nyaka chakre ni chak wach mar bedo comedian jami ji nyiero ni Achiedh nade misebedo kikale? Okay, achiedh nade mokwongo? Mm. En mokwongo en koso pesa. Ng'e ni sani eki Kenya Kenya wanie eki ka ionge tich onge ne yuth mhm. mokwongo mhm. to tijwa ni eki kichake kapok obedo ni onyalo chuli maber to nyaka ang' iti gi pesani mhm. koro en otek ahinya en sida kendo en pek mano pek mokwongo en koso tich to kod koso pesa mar ariyo en kaka niwache cha en osiepe joma mm. wuoyo ing'e ni in ma kitimo giri to in ming'eri ing'eri mm, mm. ing'eni kae tek naromo kama kama kama koro ng'ama ng'ama oko ng'ama ni oko kucho jowuoch ing'e ni ng'ama neno bol ong'ego bol moingo ng'ama ni e bol pa koro jowuoch go eke ma be chak inyowa ma dok an ng'at ma jakanu matek to to leny de chunya soya gini to mm-hmm. nikech ajakanu matek omiyo pok chunya ae be pod aniano Hmm. Muka par kabiro weyo nyaka Nyasaye mabere kode. Donge. Eh.
eh. Mana ok awinjo kiwacho wach ni wach nitie wach moro mi otemo wacho achiel ni nyalo bedo gi shida mar kamera. Yes. Eh, dong mano da achiel eh. kuom gigo eko ma ikale matek. Okay. To ok awinjo kiwacho nikech sani nitie jogo eko ma nenie, eh. ma bende nitie jogo eko ma biro mako lweti ma wach ni eh, eh. jal moro ni chukile studio kacha chande. Eh. Ing'e ni kamera ni be nitie achiel ma nyalo offer to nyiuni kamera. Eh. To ok awinjo ok awinjo kiwacho wachno to itemo ngeke kaka moro. Ero kamano. Mm.
mm. Okay, ing'eyo ni an kata mina no sani eki. Ana mm. bwana nago kumedi bwana. Mm. Ma kamera nago ni alimit gi nikech kamera limit. Walimit gi kamera. Eh eh. Koso kamera miyo muna timo moko. Eh. An very creative mm. kendo an funny enough. Mm -hmm. Koro sida, mm. sida mana no marado godo mar koso kamera no. Uh -huh. Ema miya pek. Uh -huh. En mo miya pek. Mm -hmm. Kech yudo ka nitiere kuonde moko inyalo dwaro golo content mhm. kamoro content ng'eni wan bende wan kaka nyasaye tiyoga kodwa oro message ne oganda wanyalo puonjo oganda through tugoni mhm. koro in gi message ni moro maber midwa ni puonj godo oganda to koro simu kaka nigol message kech semo ng'eni wan wakomunikate gi face wa semo kata ni kwal kawo gini eh, kamoro eh, ichung' kamoro to eh, kamera ichung' ka dago close up idano ywayi odhi wuok mchele mchele ok dhi neno koro iti fake uh-huh. en gima ma fade bang' ndalo moko ok obedi mm-hmm. koro osebedo ka oselemita mm. omiyo pok ago gini kaka chunya dware mm. eh. koro challenge maduong' en mana kamera noero kamera noero eh. to nyaka ichak uh, bedo jamidhi nyiero kata comedian mm. eh, nitie chudo moro ma be ochudo be ochudo ah, ok uh-huh. ah. chudo mm. to mana kapo ni wadhi go show gi an simo kapo ga ka oluonga e go show mm -hmm. stand up comedy beta goga mm. uh, mana nyalo kwano then set book be simo kadhi ga tugo mm. bondo pete yedo gima mathin koro chudo chulo mana through show to gini lakini ni ni ati social media ni gigi ni koro sechak pok to achako hana mm -hmm. but awinjo ka ji wacho mm -hmm. ni ochudo through social media eh mai mi geno biro mana chuli eh eh ichak inchak ichako koro idhi adhi mos mm. obiro mana chuli mos mos to donge to stand up comedy miluongo kai ni era ko pogra gi mamoko mm. okay koro stand up mm. ara ga compare gi ara compare gi lweny wan ga lweny wan ga gimoro ni sniper eno sniper en ng'at moro mochung' kamoro mhm. to en gi bullet adi achiel mm. tida ni chomo target mhm. koro mano stand up en ng'e ni en ibedo gi jok achiel eh? mhm. en jok midembo mm. iluongo ni punchline mhm. instead of punchlines en ok imbura mbura jok ni brr ka ng'ani gi lisasi mang'eny en ndime na weche ni tap tira no audience onyier eh. en igoye kichung' kanyo eko tichalo ma mhm. to koro mwago skits mwago gi ma to koro ing'ani gi bullets mang'eny ikwore akwora ng'ama ang' ohero nyiero kumoro onyier kamano eh. Eh, kamano ero koro sani isechopo ka jopiny ne ni kaindie yeah. koro chwadane achiel moro uh, eh, uh. Eh? Eh? go ane komedi moro achiel achiel koro inyalo lose koda kata producer abedi kacha cha yeah. oneno wa koro achiel moro mm. okay now gima anyalo timo mm. anyalo uh, gisani anyalo mana temo lendo mathis nitiere natemo ga loso lendo moro mm. to nodogo yomba gi wakati nodhi oyomba ka nokayudo kuma performe mhm. nochalo kaka stand up en lendo ma iluongo ni radio dhele apani isewinjo gimoro abilano radio dhele mm.
en ilando gimoro ma notimore lakini imede chumbi imede chumbi eh, matin eh, mm. eh, ichwalo mach eh, koro angeke matin ngeke angeka matin mm.
kamera nie cho oh. mm. Machiegni uru nyikwa Ramogi Ajwang' ne jowinjo kod joneno. Ma en jalendo maru MC Okumu. Joma ng'eny luonga osiep kuon gi ring'o aka Jamiji Nyero. Magungu gi manyenye, ywak kod mudo lak, wach malich matamo dhogi riek ler. Koro nyoro nomonjo dalawa mar Homa Bay County. Ne jogo mokia Homa Bay County, mano e county ma sani pod iluongo Kiswahili ni Uswahili, kasto Kisungu iluongo ni Osungu, Kanye ma miyo moro rithni rodruok kata rikni omako korudore ni en be en jajo pitipi mhm. kata dhok machielo luongo ni ng'we ahiri tich mhm. kanye mane miyo ni obukore chieng' moro achiel mhm. odhi odhi loka machielo modhi oidho wi mabati ng'ato kasto ka piny noru chuny odiechieng' te Kanye mana jo, jogweng'o biro pumbi ka gibiro mondo mi gibine wach malich machalo kod mano. Kanye mane gibiro giyudo ka Tulfosa nie wi mabati malo. Kanye ma kane pod gigo mbumbum gikuotho to ojana moro ma jamirieri soko kop Tulfosa gi kede kuma nochung' kanyono. Kanye mane jogweng' ka pod gigo mbumbum gipo gima lwar piny gimoro machalo mano gondo mena mowuok e gari mar Nyamira Express molwar piny ka ging'iyo to kare Tulfosa Jodalawa, lak chogo, fuok ring'o. Eh.
Apenji. Gigie, gibira bira, koso nitie moko mindiko ga piny? Ah, an ok andiki ga.
Eh. An kata an ok andiki ga. Yaani kasa winjo nyaka gik mobiro na manyien, akrame. Akrame. Eh.
Onge matek. Eh, wadhi ka watieko donge? Okay. Eh, nikech aneno ka penjo nok ng'eny ahinya koro wadhi ka watieko. Okay. Eh, ka bendi nitie jalno ero bende awacho ni pok ninyisaga eh. jalno ero madigomb tiyo godo e industry ni eri nikech ah. ing'eni nitie ng'atno ero mineno kaka mentor eh, oh, eh, minyalo dwaro ni mondo at least koneno gikigi to dokawi mondo uti kanyachiel mondo uti kanyachiel hmm.
Mm -hmm. Okay. Gi e Kenya kae mm -hmm. to an daer mar ng'ato kaka jalas mm -hmm. jalas nigi program mare moro maneno koran mano jalang'o mwenyewe jalang'o mwenyewe mm. mp eh?
yes koro en en madaher ni konyes ka no nya anya gide weche na nya gide mm. eh to make badi to make badi eh, eh. eh nikech ingine na chiel kuom jogo iko mano chako kaka comedian kaka comedian eh. actor mm. os actually you said the entertainment industry for a long mm, time eh, and the experience and the experience ma mm. kore ne jalo ero madi gomni mundo mak badi eh mm. onge matek eh. to video gi wanyalo yudo gi kanye videos gi meki ma igolo wanyalo yudo gi platform machalo nade Okay, thank you.
Mm, mm. Video gi inyalo yudo gi mokwongo e TikTok ema thoth ne a focus e ruok. Mm, eh, Kech en mm. kendo bet okelo tich, okelo tich mayot kaka wasani. Mm -hmm. Tiere en gi effects gi nini mag setting, en gi gik moko mang'eny kanyo momiyo wayot kaka joma wasani kendo miyo wayarado yo mayot. Koro TikTok kanyo eko inyalo yuda kaka MC Okumu Comedian. Mhm. Facebook mm. uh, an iluongo ni inyalo yuda gi osip kun gi ring'o mm -hmm. kata okumu comedian mm -hmm. uh, kidhi YouTube to okumu comedian mm -hmm. koro modongo gin okumu comedian Facebook ema ketho gini mm -hmm. Facebook osip kun gi ring'o mm -hmm. uh, Facebook okay. nan gi page maber mar okumu comedian to uh -huh. ng'ato momaye lit mm -hmm. jachien oye bade mm -hmm mo okethe ikoni anyuola anyuola otimre nade anyuola okonyo lop tienda
mm-hmm. mo okethe koro miyo akwa jehova ruoth mondo okumba ni koro yie to machielo mar osip kuom giring'oni bende oting'na ti oriena riera bade kaka moro cha mm-hmm.
kapok iwacho namba ni ka watieko eh, nikech ing'e ni ng'ato nyalo wacho ni eh, Okumi, Okumu the comedian cha en en jami jami ti nyiero lakini anto tich moro nitie machalo kama ma bende daher ni mondo atude godo Eh. koro kopogore gi ma koro ka ka watieko kopogore gi bedo jami ti nyiero tich mane ma itimo Okay, anto sana sana s- nini usani kae mang'eny. An MC bende. MC ka in gi event ni moro. oh Tinyalo luonga nice. abia abia go ni MC kanyo bende. Okay. Kanyo kendo koro amie tie saidi. Mm, Eh. okay Mm.
nitie gigs moko achiel ariyo adek miseyudo kotenore gi wach mar MC events mage eh. mitimo koso in aina kamano agoga moro amora eh, apo ka nyasaye ok weyaga mm. mokana December ni nagoga gi chini mana dek mm. ki launching mag jotume gi adhi mm. then moko bwa jago kata mana gi ng'ane ni mm. chief JJ misiep okay. na okay. bende bet jaluonga ga moko ng'ama mm. bet chunye bet ler mm-hmm. matin mm -hmm. uh. Ah onge matek eh, nyikoonagi wan mana kaendi gi okomudhe comedian mm. emane emae e wendowa ma kawuono modhial Mae wendowa ma kawuono modhial ma bende ne wan godo kaendi e kendo wasepenje penjo ma bende ne chando un nikech nitie jogo eko mooro message ineno ka koro gin gik mwandiko piny koro jopiny ne wacho ni ah, kobiro to penje nago kama penje nago kama penje eh. nago kama endi nikech magi gik mane gidwa ni mondo gitimre nade ging'e koro wach wach mogik eh. Eh. kasto ka wachiko timiji namba ni kasto wachika chika koro wach mogik kata jogo eko magombo ni mondo obed odonje industry mar comedy ni nikech en gim- en gimoro maduong' ma ji mang'eny timo Okay. koro nyisa jogo eko ma debed gi gombo ni an be abede abede jakomedi moro achiel abede comedian Okay. eh, wach mogik Oh, erokamano ahinya nyikwa Remo Gajwang'. Mokwongo dakwa uh, upcoming ng'at moro amora mawinjo ka en gi siso mar donjo komedi kae nikech mm, mm. komedi kae thothne to success chae kae nikech en ji ok ong'ega ni en be en talent mm. ji ong'e ni bol gi were talent omiyo wasebedo gi pek ahinya to wakwau ni kik chunyu tho gini chudo chudo kendo ober oloyo kwalo oloyo timbe mamoko mm-hmm. nikech itiyo kod were ma Nyasaye nomiyi mm-hmm. omiyo ober ober pok aneno rachne moro amora mm-hmm. omiyo ng'at moro amora ma debed gi talent mar timo komedi tia bidii Mm-hmm. en mana piny ka iki en mana step by step mm. bende kik igom ni chako to iyudri kamoro mm. chaka chaka mos sa nyasaye kochopo my mm. friend mm. ibiro ibiro mana chopo kama idwarono kamano eh, koro eh, kamano itieko aya koro miji nambani mar simo kasto watieko achieka ok nambana mar simu to en 07 08 60 89 23 Mm, nwo Yeah.
kendo. nono abiriyo Aha. nono aboro Aha. auchiel nono Aha. aboro ochiko ariyo adek kamano Kamano ero, mano kanyo ne wan gi ja jalno ero ma wuod Onagi ma idendo kanyo ni Okumu the Comedian. Mana kaka ne wanyise unyoro ni wadhi kele ka indie kendo ne wan kode ka wasego kode mbaka matin kendo osetiego jogo eko ma bende de gombo mondo donje industry mar kom, mar comedy ni mar comedy. Erokamano kuom bedo kodwa kawuono, erokamano kuom yudo saa mondo ibed kodwa nyaka odiochieng' machielo kata ka bende ka waduogo to wadhi tieko twak marwa kawuono ni endi gi Violet Achieng' ma wadhi biro loro godo twak ma kawuono ni eri. Ero uru kamano ero. Nyakoro Muga Juan, ma en Sime Kenya. Kamoro amora ma intie, wakwayi mondo mi imed neno chuny Onagi TV nikech ma en adundo Jaluo. Kama chuny Jaluo yueyogo en mana chuny Onagi TV. Kamoro amora ma intie, follow them, like, share programs maggi nikech gikelo puonj mabeyo kendo gitimo programs makare magero ogandawa kendo ting'o ogandawa mag Joluo. Omiyo kamoro amora ma intie, Wamed neno chuny Onagi TV nikech ma e adundo jaluo. Ero uru kamano.
Do you have a special event? Ng'ama ni e lab ing'e ni puonjo tek, hera ema puonje. Mani e hera ing'e ni chiko tek, hera ema chike. Ng'ama ni e lab ing'e ni puonjo be tek, hera ema puonje. Gadiera lab yiero kende. Oyiero toto jaber. Hi nyikwa Ramogi ma en Fredi Jakadongo ma disco mar Chuny Onagi TV. Ahero neno Chuny Onagi TV adundo joluo nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae e kama promote jothumbe, mae e kama wayude puonj makare, mae e kama wawinje thumbewa manyasani gi manyachon mana ka. med hero chenro mar chuny onagi tv kete mane chuny onagi tv adundo joluo wan kanyakla
Joka Nyanam.